Thank you. Uh, Thũmbĩ TV tabarĩra ya ritho rĩa ũndũire ũnyitanĩri-inĩ na Njũria Ngwĩre ũgũ kwa YouTube channel. Ĩyo nĩ channel ya mũthuri mũgongoni wa rũrĩrĩ mũno makĩria kĩrĩra gĩake kĩgemu ũkĩendete no kĩũragia rĩrĩa twamuona tũkamenya nĩ gĩa gũkenerera. Ta mũtugo ũmũthĩ kĩrĩa tũrarora nĩ atĩ... Mbĩrĩra nyingĩ nĩ cia arũme, nĩkĩ kĩrarĩa kĩngĩ? Why not the other way round? Tũgũteithie gũcokia nĩ mũgongoni wa rũrĩrĩ. Etambũrũkie twenjerekerera. Ũyũ nĩ Nyamwa Njoka Mũngarĩ wa mbarĩ ya Kagũi kwa rika rĩa Maina, ũciarĩtwo nĩ mũtumia wetagwo Wakĩũrũ. Njiarĩirwo kũrĩa gũgwĩtwo Kĩru no nĩ ũndũ wa wariĩ Mwenenyaga akaahe ũikaro gũkũ Thĩka, na ũyũ wĩ thutha wakwa nĩ thingira wakwa. Nĩ nyenda Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia. Nĩ ngoretwo ngĩtungata kanitha-inĩ ihinda iraya, na kwoguo nĩ kũrĩ andũ maranyona na maranjigua, aingĩ mũno me makanitha-inĩ manjũĩ na manjiguĩte.

Na ndathiũrũrũkaga nĩgetha njethe macokio ma kĩũria atĩrĩrĩ, Nĩkĩ kĩrarĩa rũrĩrĩ rwa Agĩkũyũ? Ũndũ ũmwe ndonire na ũkĩnditũhĩra mũno nĩ atĩ na gũkũ icagi-inĩ kwĩna mbĩrĩra nyingĩ mũno cia athuri makuĩte magatiga atumia ao. Na gũkũ icagi-inĩ... Kwĩna airĩtu aingĩ mũno magĩte mahu magaciarĩra kwa manyina mao. Kanitha-inĩ kwĩna airĩtu aingĩ mũno arĩa metagwo na gĩthũngũ single mothers. Na single mother nĩ ta kĩndũ gĩa gũthahia tondũ mũirĩtu ũcio nĩ mũgima na ena andũ ao. Na ũndũ ũcio wa mbĩrĩra icio na airĩtu acio maciarĩre mĩciĩ na ũingĩ wa mũhĩrĩga wa Sara, airĩtu na atumia kanitha-inĩ, ũgĩtũma ndĩyũrie ciũria nyingĩ mũno, o ngĩũragia andũ tondũ andũ nĩ moĩ maũndũ na macokio ma ciũria nyingĩ mũno. Nĩkĩ kĩrarĩa rũrĩrĩ rwa Agĩkũyũ? Ũmwe ndonire na ngwenda kũgweta mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ Mũgĩkũyũ nĩ arutirwo ũndũire-inĩ wake ta caitani atũmĩtwo kũrĩ bũrũri wa Ũgĩkũyũ nĩgetha arute Mũgĩkũyũ ũndũire-inĩ wake nĩgetha ahote kũmũhũthĩra na njĩra ĩrĩa akwenda. Itanjĩĩrai atĩrĩrĩ eroreri, andũ arĩa aingĩ marahikania a hũra ũmwe thĩinĩ wa bũrũri ũyũ-rĩ, maumĩĩte rũrĩrĩ-inĩ rũrĩkũ? Nĩkĩ kĩratũma andũ aitũ aanake na airĩĩtu meetĩkĩre gũthĩnjwo marutwo ciĩga ciao cia ũciari? na nĩo tũtanyĩte ma gũtheremia rũrĩrĩ rwitũ nĩ kũrutwo twarutirwo ũndũire-inĩ rĩrĩa ndagweta ũndũire-rĩ njĩragwo ĩhĩ we bwana njoka nĩ ũratũcokia eh, maũndũ-inĩ marĩa twatigire miaka ta ngiri ithano no nĩ ngwenda o ũmwe witũ harĩa arĩ ũnjokerie kĩũria gĩkĩ Nĩ ũndũire ũrĩkũ tũngiuga ũmũthĩ wa Mũgĩkũyũ ũhĩtũkĩtwo nĩ mahinda? Reke ngũhe answer. Tiga ũnjĩrire ũhoro wa irua, reke hũthĩre irua rĩa airĩtu tondũ ndahũthĩra rĩtwa rĩu rĩngĩ ndahota gũtuĩka offensive. Tiga irua rĩa airĩtu rĩ, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũngĩ ũngĩnjĩra? ũrekwo nĩ athuri a ciama, kĩama kĩama na Kikuyu Council of Elders na ciama iria ingĩ ũreganĩte na ũndũire witũ. Kĩnjuge atĩrĩrĩ, ona ũmũthĩ twĩna andũ aingĩ mũno marahũra ũndũire wa mũgĩkũyũ nĩ ũndũ namba one wa kũrigwo, namba two nĩ ũndũ wa gũtuĩka kunda ngũtũme. Tareke njari hanini uhoro wa kurigwo mundu gwitwo Ole Sapiti Archbishop wa kanitha wa Anglican athie magongona-ini mokabi gutire mundu woyaga kiara na iguru akauga ni ahitia. Abishopu abaruhia ona Njaruũ, ona Binji Kenda, mathiĩ magongona-inĩ ma andũ ao, gũtirĩ mũndũ woyaga kĩara na igũrũ akauga nĩ ahĩtia. No ndĩronire twagĩa na mbaara haha Rwaka, mbaara ĩtaragĩrĩirwo nĩ gũkorwo ho, na ĩrarĩ ho no ũndũ wa kũrigwo na hihi kwĩyenda. Kũrigwo nĩ rĩrĩ, tũrorania kĩ? Kũrigwo nĩ rĩrĩ, ũteithio wa ũndũire witũ rĩ, wĩha mũtũrĩre-inĩ witũ? Thĩinĩ wa clip ĩngĩ ngwaria nĩ ngwaria ũhoro wa ũrĩa ũndũire witũ wathũkirio nĩ mũthũngũ nĩgetha ahote gwatha rũrĩrĩ rwa mũgĩkũyũ. Naambĩrĩirie na kuuga atĩrĩrĩ, Mũgĩkũyũ nĩagĩrio kũhoya Ngai ũrĩa ahoyaga. Mũgĩkũyũ nĩagĩrio gũthiĩ ciama-inĩ cia athuri. Nyambe nginye hau njuge atĩrĩrĩ, kĩama gĩa athuri, sorry, kweheraniria mũgĩkũyũ na Ngai. Mũgĩkũyũ ũtũire oĩ atĩ Ngai nĩ ũmwe na riũa nĩ rĩmwe na thakame nĩ ĩmwe handũ thĩ ya rũma. Kũmweheranĩria na Ngai nĩ kũmũhĩtĩria mũno. Na njĩra ĩmwe mũthũngũ atũnyitire na agĩtũnyita na ihenya, mũthũngũ mũmĩceni, nĩ tondũ nĩ amenyire wendo witũ, wĩhoko witũ, wĩtĩkio witũ harĩ Ngai, agĩũka agĩtwĩra, Ndamũrehera Ngai. Na nĩ heanaga rũgano rwa mũthuri ũgwĩtwo Shengesha wa Mũngai. Akorwo nĩ Father Barnado harĩa Kanunga. Akĩrwo nĩ Father, niĩ ndoka gũkwĩra ũhoro wa Ngai. Mũthuri mũniaru mũkũrũ akĩmũũria, Mũthũngũ-ĩ, wandora wona ndiũĩ ũhoro wa Ngai? Kaĩ arĩ Ngai ũrĩkũ ũroka kũnjĩra ũhoro wake? Akĩmwĩra atĩrĩrĩ, Tondũ Ngai witũ nĩwe wombire thĩ ĩno na indo iria ciothe irĩ kuo-rĩ, kaĩ kũrĩ Ngai ũngĩ wombire? tiga ũmwe. Mũbĩa akĩmwĩra, Gũtirĩ Ngai ũngĩ wombire thĩ, no ũcio ũmwe. No ũcio ũcio. Ha. Akĩmũũria, Tondũ Ngai witũ nĩwe waragia riũa-rĩ, rĩkauma ngo rũcinĩ-rĩ, rĩkaingĩra ngo hwaĩ-inĩ-rĩ, rĩkaratha na rĩgathũa-rĩ, na rĩticeragĩrwo-rĩ, na rĩtitĩraga-rĩ, na ũcio nĩwe Ngai witũ-rĩ, Ngai wanyu nĩguo ekaga akiuga ũguo nĩguo ngai witũ ekaga Ha. tondũ ngai witũ nĩwe wathaga imera rĩ agatũrehera mbura ya njahĩ na ya mwere rĩ na nowe ũĩ harĩa mĩrutaga Ithuĩ tũtiũĩ harĩa arutaga kwara tũthiaga tũkũmwĩra ũũ mwene nyaga ngai witũ tũhe mbura ithuĩ tũtiũĩ ikũmbĩ rĩrĩa ngai arutaga mbura kaĩ ngai wanyu rĩ kaĩ mũĩ kũrĩa arutaga mbura ningĩ rĩ ũcio wathaga imera rĩ tondũ nĩwe ngai witũ rĩ kaĩ ngai wanyu ahana atĩa aca ona ngai witũ nowe wĩkaga ũguo matwara na ngarĩ njengesha wa mũngai akĩra mũthũngũ atĩrĩrĩ mũbĩa kuronekana ta ngai wanyu no ta ngai witũ mũthũngũ akĩmwĩra nĩ ũhoro wa ma ngai wanyu no ta nga- laki- lakini inyuĩ mũtirĩaga irio iria tũrĩaga na mũtiĩhumbaga nguo iria twĩhumbaga Shengesha arakarĩte akĩmũũria atĩrĩrĩ, Mũthũngũ ĩĩ, tũgũkĩte kwaria cia mai na mathugumo? Indo iria mũndũ arĩa nĩ kũmĩamĩaga na agathuguma? Mũthũngũ akĩmwĩra, Aca, niĩ no nyende gũkũbatithia Bwana Mungai. Nĩkĩ? ingĩenda gũkũbatithia nĩgetha rĩrĩa ũgathiĩ igũrũ aha, ũgakora mariamu no ingĩenda gũkũbatithia nĩgetha ũrege caitani na maũndũ make mothe na nguthi cia thĩ ĩno mungai akĩũria mũthũngũ mũthũngũ ĩĩ tondũ caitani tũtirĩ twahakana mũgũnda rĩ na ndarĩ atindĩka mũgũnda wakwa-rĩ, ndarĩ kĩndũ gĩakwa aarĩarĩa-rĩ, tũtirĩ twacira nake-rĩ, Ona gũkũ ndarĩ oka. wanjĩra ndĩmũmene twarutania ha? Akiuga, hapana, ndirenda gũkũbatithia nĩgetha rĩrĩa ũgathiĩ igũrũ ũgakora Mariamu na Yusufu na Iburahimu. Mũngai nĩ arĩ mũrũ wa nyina wakuĩte wetagwo Kĩgotho, akĩũria mũbĩa atĩrĩrĩ, kũu ũranjĩra igũrũ-ĩ, Kubura njĩra igũrũ-rĩ, nĩngakora kĩgotho witũ. Akĩmwĩra, Kũu ndũngĩkora kĩgotho wanyu. Akĩmwĩra, Nĩ gũikare. Ndikwenda gũthiĩ. Kũu-rĩ, itagakora kĩgotho witũ-rĩ, nĩ gũikare. Mũbĩa akĩra mũndũ ũgwĩtwo Mũgai atĩrĩrĩ, Kĩ, ĩ- ĩtĩkĩra, ĩtĩkĩra tu ũnyonie handũ, ũhe handũ hanini njake, harĩa ndĩũkaga kũhoera na andũ arĩa makwenda kũ- kũhoya. Ũtana wa mũ Ngai akĩmwĩra harĩa eh, rũnyanjara-inĩ rĩ Ndũkũmithagia shaitani ũcio. harĩa rũnyanjara-inĩ rĩ eh, thiĩ wake hau Bar- Bardando athiĩ rũnyanjara nĩ Riara- nĩ Diara rĩu ndangĩakĩhotire kũgweta Diara ahetire Riara harĩa harĩ Riara Catholic Mission ndiraria ũhoro wa maũndũ marĩ Mars kana Jupiter harĩa harĩ Riera Catholic Mission haheanirwo nĩ Cengeca wa Mũngai kũrĩ Father Bernardo agĩgĩthimĩrwo akĩrwo haha rĩ nĩ hega ũngĩaka Father agĩkinya makinya agĩkinywo na kũu rũgongo agĩkinywo na kũu kenda agĩkinywo na kũu akĩrwo nĩ Cengeca acha tũtiarĩtie ũguo tũtiarĩtie ũguo haha nĩho ndĩrakũhete akĩrwo nĩ Father aca Gũtirĩ mũthũngũ na mũbĩa na mĩ, niĩ ti kĩng'arũ ndĩhakĩte. No ũthiĩ kũrĩa ũkwenda. Mũgai agĩikũrũka ha Ndithi, hatikĩrĩ harĩa mũrĩmo, kuuma Kanunga, agĩkora Ndithi na mũtabuta wake. Maaria-rĩ, cienge cia, Mũgai ageria kuuga ũhoro wa gĩthaka kĩao-rĩ, erirwo nĩ Ndithi, rĩu ti mũtabuta, gĩthaka kĩu mũbĩa aikarĩte-rĩ, nĩ gĩake. Na nĩ kũhoya ahoire. Cengesha erire mũndũ ũgwĩtwo Mũngai wa Cengesha erire Mũthũngũ, Mũthũngũ ĩ, ndakwĩra njokerio karũthanju karĩa mũndũ ũgwĩtwo Mũbĩa aroete warega ĩ, nĩ ndathiĩ na ndacoka ũrĩrĩ, na arĩa ngũciara Magagwĩtia bũrũri wothe tiga karũthanju kau. Na nĩ njugĩte hĩndĩ ĩngĩ na no ngũcokera, nĩ njokagĩria ngatho mũno mbarĩ ya Mũngai wa Shengesha nĩ wĩra ũrĩa marutĩte. Na ngauga marĩ ibuku merĩgĩte kwandĩka rĩtagwo Ndacoka Ũrĩrĩ. Tondũ Nĩ marutĩte wĩra wa mũingĩ area ya Kanunga kahinda karaya mũno na nĩ a gũcokerio ngatho. O na mwandĩki wa ibuku rĩu wa wagwetwo Nguũ nĩ aranjethire na aranjĩra ngwĩre thengiũ mũno nĩ gũtambũra wĩra wake. Tũcoke harĩa harĩ mbĩrĩra nyingĩ icagi-inĩ. Nĩ kĩĩ kĩratwara arũme mbĩrĩra-inĩ na wonete mambata kana magĩturanĩrwo na ngomi ciao atumia maraikara mĩaka ĩigana nĩ kĩĩ? Nĩ kĩĩ kĩratũma arũme mathiĩ mbĩrĩra-inĩ? Njugire, ngugĩte handũ hangĩ, na ngoretwo ngiuga handũ hangĩ, atĩ mũciĩ wa mũthuri ũtũũragio nĩ magongona. Nĩguo. Reke njuge ũũ. Uga ndagĩtarĩ. Kĩhĩĩ gĩakinya gĩa kũrua, na rĩrĩ nĩ ihinda rĩa irua, na nĩ wega kuuga ũguo. Kĩruaga nĩkĩ? Kĩhĩĩ kĩruithagio nĩkĩ? Kĩhĩ kĩruithagio nĩ ũndũ wa itũmi ithatũ. Na arĩa othe marathiĩ matĩri-inĩ ihinda rĩrĩ rĩa mweri wa ikũmi na ũmwe na mweri wa Dithemba rĩ, mamenye marathiĩ itĩri-inĩ nĩ ũndũ wa itũmi ithatũ. Gĩtũmi kĩa mbere nĩgetha marĩkia kũrua

Nĩ mũĩ gĩkũyũ augaga kĩhĩ gĩtithiaga kũ? Ũthoni. Gĩetagĩrĩrwo gĩkarua nĩgetha gĩtware indo cia ũ? Iria ithe atatwarĩte. Tondũ akorwo ithe ndatwarire, ihĩĩ ciake ciothe itũũrĩte ciohetwo, na matanathiĩ kũgũranĩrwo aitha nĩ ithe wao kana nĩ mũhĩrĩga, magĩrĩirwo nĩ kwamba gũsort ũthoni wa ithe wao. Harĩ ũthoni, angĩkorwo nake guka we ndarĩkĩtie, tondũ rĩngĩ korwo guka ndarĩkĩtie agĩtigĩra mũthee, mũthee nake nĩ oka rĩngĩ nĩ andigĩra, na niĩ ngwamba kũhingia wakwa kana ngwamba kũhingia wa guka kana ngwamba kũhingia wa mũrũ Gũcokwo, kana. gũcokwo mbaranginyo, gũcokwo mũtũriũ, tondũ ũthoni ndũigagĩrĩrwo igũrũ rĩa ũthoni ũrĩa ũngĩ Ũramaanisha atĩa ndagĩtarĩ? ndũngĩgũrana mbere ya thoguo wagũrana mbere ya thoguo nĩ warĩa nĩ wagarara thoguo Ndũrĩ itarĩ- na kĩagararu ndũrĩ itarĩ mũndũ na kĩagara wambe ũsort out wambe ũsort out ũthoni wa thoguo na nĩkĩo gĩatũmire ũrue kĩa mũndũ ũguo tũkĩnyua Agĩkorwo mũthee nake Ah, ah. nĩ ahikanire kĩrĩa gĩa- githĩ ndwĩ mũruu guka ndarikanĩtie. githĩ ndwĩ mũruu Ndĩ mũruu. kĩrĩa gĩatũmire ũrue nĩ angĩkorwo thoguo arĩ na mathirĩ atarutĩte rĩ atarĩhĩte rĩ mathirĩ macio rĩhe Angĩkorwo guka ndarĩkĩtie ma guka no we nĩ ahikanirie rĩu na niĩ ndoka no ndũĩ tiwe wiki gukaguo rĩ ena andũ aingĩ Tondũ ena, arĩ na mũtumia, cũguo, na arĩ na ihĩĩ nyingĩ. Ũgĩgakinyĩrwo ũtuĩke nĩwe ũkũrĩha-rĩ, arĩa a front line-rĩ, ciana cia gũkaguo-rĩ, nĩo magĩrĩirwo nĩ gũ sort out wĩra ũcio. Mangĩkĩrega? Rĩu niĩ assume. Mangĩrega-rĩ, nĩ tũrĩ kĩrĩra kĩrĩa tũheanaga ũrĩa ũngĩka, ũnjethe ngwĩre. Matha ũguo. mangĩrega kũrĩha mathiirĩ ma maithe, ũnjethe ngwĩre. Kana makorwo matiũĩ. Makorwo matiũĩ-rĩ, merwo nĩgetha marĩhe. Tondũ mathĩna maingĩ twĩ namo ũmũthĩ-rĩ, nĩ ciagararu icio. Wĩke ũndũ thoguo atekĩte, ũkoniĩ ũthoni, nĩwagarara. Na kwagarara thoguo nĩ mũgiro. Na mũgiro ũcio ndũngĩninwo na mahoya. ndũngĩũka uge thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ tweheria mũgiro ũcio ndũngĩeheria tondũ ũndũire-inĩ witũ nĩ kũrĩ njĩra ĩrĩa mũgiro weheragio waruhire nĩ ũndũ wa itũmi cigana ithatũ kĩa mbere mathirĩ mamũthee mathirĩ ma mũthee gĩa kerĩ mathirĩ na ngomi cianyu itũrĩkaga nĩ gũthĩnjĩrwo aa ũrĩtĩkira mũthenya ũngĩ ũnjũrie meaning ya thimũ ĩyo atĩ ngoma it- itũrĩkaga nĩ gũthĩnjĩrwo ndikwenda kũ divert harĩa nyuma mathirĩ na arĩa makomire rĩrĩa warua thakame yaku yaitĩka tĩri-inĩ nĩwanyitithanio na tĩri, na nĩwanyitithanio na ngomi cianyu. Kũngĩkorwo kũrĩ mathiirĩ maarĩ na kũu mataarĩhirwo. Na occasion rĩrĩa ndagweta ũguo-rĩ, andũ manjĩraga, aai ndagĩtarĩ gĩthomo gĩkĩ gĩaku, ngamera please kĩrĩkanĩro ti niĩ ndandĩka, thiĩ kĩrĩkanĩro ũthome Luka ikũmi na ithathatũ kuuma mũraini wa ikũmi na kenda kinya mũraini wa mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe, he rũgano. rwa gĩtonga na razaro na lazaro rũgano rwa gĩtonga na lazaro kĩrĩkanĩro kiugĩte lazaro agĩkua agĩthiĩ kũ gĩthũri-inĩ kĩa iburahimu na njĩra ĩngĩ nĩ kuga Latha- lazaro agĩturanĩra na maithe mao O na Daudi rĩrĩa akuhĩrĩirie gũkua-rĩ, etire andũ ake othe thĩinĩ wa ibuku rĩa Athamaki, akĩmera, Matukũ makwa ma gwĩturanĩra na maithe maitũ Makuhĩrĩirie. nĩ makuhĩrĩirie. Akĩgaya. Lazaro akua, agĩturanĩra na kĩ? Na maithe mao. Na maithe mao. In time, gĩtonga gĩgĩkua. Gĩtonga gĩakua-rĩ, na Gĩkũyũ kĩega tugaga gĩgĩthiĩ na mĩri ya mĩkongoe kũrĩa andũ oru mathiaga, not hell, gĩgĩthiĩ na mĩri ya mĩkongoe. Kĩagire o kawego kamwe. Rĩu niĩ ti niĩ, Otige kũhũtia mwene Azar. mwene mwene ratiri-rĩ, Oo. mwene ratiri ndakĩrĩ ho? Mm. gĩgĩthiĩ bũrũri wa mũtangĩko kana mĩtangĩko. Kĩrĩ kũu-rĩ, gĩkĩrora gĩkĩona haiya ũrĩa nĩ Iburahimu, haiya ona Lazaro arĩ ho. Ũndũ ũcio ũgũtũruta atĩa? Andũ acio nĩ mononaga. Atĩ thĩinĩ wa bũrũri wa ũcio wa Akiri-rĩ, thĩinĩ wa bũrũri wa Okiri-rĩ, andũ nĩ mamenyanaga. No ririkane kĩnyua, niĩ ti niĩ ndĩra, ti niĩ mwandĩki, ti niĩ mũheani wa ũhoro ũcio, Nĩ Jesu we nĩ Jesu we mwene waheanire ũhoro ũcio. atĩ thĩinĩ wa bũrũri wa ũkiri andũ nĩ mekaga atĩa Aa, nĩ maragia nĩ mamenyanaga gĩtonga gĩ- kĩamenya iburahimu na zaro gĩkĩra iburahimu iburahimu baba nĩ kĩamũmenya Kĩamũmenya. na nĩ kĩamwarĩria iburahimu baba ĩ hi tũmanja mbeca gũkũ ndĩrĩ nĩ kũru mũno ndũmĩra razaro ĩ athiĩ aikie kara maĩ-inĩ ĩ oke andatĩrie rũrĩmĩ tondũ ndĩ ruo-inĩ mũno Iburahimu agĩcokia akĩmwĩra, Mũriũ-ĩ, gatagatĩ gaitũ-rĩ, twĩ na mũkuru mũnene mũno, atĩ mũndũ ndangĩhota kuuma gũkũ tũrĩ oke kũu, kana aume kũu ũrĩ oke gũkũ. Ũndũ ũcio ũgakũruta atĩa? Atĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Ũkiri, thĩinĩ wa thĩ ya Ũkiri, andũ nĩmaranagĩria. Marĩaga story. Nĩmamenyanaga na nĩmaranagĩria. Ũndũ wa gatatũ, gĩtonga kĩerwo gũtingĩhoteka-rĩ, kĩaugire ũũi Iburahimu baba, gĩtĩkĩre-ĩ, ngoro yakwa ndĩna ruo-ĩ, nĩ ũndũ wa aria maitũ aigana? arĩa ndatigire na kũrĩa. Na nĩ njũĩ tondũ twagĩtũraga nao mĩtũrĩre yao-rĩ, ti mĩega. Na maga gũcenjia-rĩ, magoka kũ? gũkũ ndĩ gũkũ ndĩ magaturanĩrwo na Ndũmĩ- tũma lazaro ĩ athiĩ rĩ aria maitũ macenjie mĩthiĩre iburahimu amwĩrire atĩa makũigua na Musa. kuu na kuu mena musa Mm, na nabii arĩa angĩ mm. nĩ mamaigue Otherwise, fate no ũndũ ũcio ũgatũ- ũgatũruta atĩa atĩ thĩinĩ wa thĩ ya ũkiri, thĩinĩ wa bũrũri wa ũkiri, acio marĩ kuo, arĩa maakomire, tũrĩ ngwatanĩro njega nao-rĩ, nĩmatũrĩragĩra, Matũcayagĩra. nĩmatũcayagĩra, tũ- tũtikae gũthiĩ kũndũ kũũru, O maikare o kũu, ithuĩ tũthiĩ kwega. nĩmatũcayagĩra. magatũrĩrĩra tũtikae gũthiĩ kũu ũkiri-inĩ tũthiĩ kũndũ kũũru, mangĩenda tũthiĩ kũndũ kwega. No nao arĩa twatiganire tũtarĩ ngwatanĩro-rĩ, mena ruo na ithuĩ. Na ruo rũu-rĩ, rũtũmaga o nao marĩre. makiuga kinyue ĩ wandunyire kĩna Ndũrĩ- ndarĩ na kũu matiatũngana na kinyua rĩa watuĩtwo no ngakĩrĩ wa, wa, wa mbere gũtuo kinyua Aca. matiagĩtũngana na kinyua rĩa wĩna kũu we nĩwe wandunyire ndũ ũcio nĩwe makuonana Oho. ũcio wĩna kũu rĩ nĩwe makuonana ũrĩa ũtuĩtwo wathire tena ũngĩyona ũgĩkinyũkia gũkũ me me na kuu makeranaga na we nĩ wandunyire we kũrĩ njohi ya, ya, ya mũhĩrĩga mwaregire nayo we kũrĩ indo ciakwa warĩire we kũrĩ kĩndũ gĩakwa wandunyire ya mambĩrĩria mbara na kũu-rĩ mbara icio icokaga na njĩra ya kĩroho igatũkora wĩtagwo ngundi ya ngomi wamĩta wega mũno ĩgoka arĩ ngundi ya ngomi mbara icio igatũkora neragwo ndĩrĩ pore mbara icio ciatũkora-rĩ nĩ ndĩ mũtungatĩri wa kanitha Mũna? Erĩgĩte kũndũmĩra mbica ya kũgũrũ kwa mũirĩtu kwombokete, kworete gũkomboka. Andũmĩra ndarora mbica-rĩ, ngĩmũria mũtungatĩri, hĩ, nĩkĩĩ kaĩ mwatunyana mũgũnda kana mwarĩma mũgũnda wĩ kĩrumi? Akĩnjũria, Ndagĩtarĩ, wamenya atĩa? Akĩnjĩra, niĩ, niĩ ngĩmwĩra, niĩ ndiũĩ. No ndarora ndona atĩrĩrĩ, kũgũrũ gũkũ aitha nĩ mũgũnda mwatunyanire kana nĩ mũgũnda wĩ kĩrumi mwarĩmire. Wamenyire atĩa? Niĩ ndiũĩ. Wenda kuga nĩ Jesu waku ndagĩtarĩ? Niĩ ndiũĩ. Waregire kuga ũndũ ũngĩ nĩkĩ? Niĩ ndiũĩ. No nĩ kũrĩ ũrĩa Ngai ariviraga ũũgĩ ũcio. And I'll repeat, niĩ ndikuoya credit. Njuge atĩ ndĩ mũũgĩ mũno nĩ ngũrora hingo ciothe ngona we nĩ kĩna, we nĩ kĩna. Ah ah. No nĩ kũrĩ ũrĩa Ngai ariviraga. Kũrĩ ũrĩa Ngai aguũragia ũndũ ũcio. Niĩ ndiũĩ ndingĩhota gũkwĩra. no ndarora kũgũrũ ndonire either nĩ tĩri mũtunyane kana nĩ mũgũnda wĩ kĩrumi. Mũtungatĩri anjĩrire atĩrĩrĩ, na kaĩ nĩguo ĩ, mũrũ wa baba rĩ, rĩrĩa mĩgũnda yaigagwo rĩ, nĩ acirire na mũtumia warĩ mũkũrũ na akĩmũtunya rũthanju rwa mũgũnda. Nake mũtumia ũcio akĩmwĩra atĩrĩrĩ, ndwahaka kĩama?

Right? Tondũ mũtungatĩri anjĩrire atĩrĩrĩ, kũgũrũ gũkũ rĩrĩa mũirĩtu atu- ombokire rĩ, twamũtwarire Kenyatta, agĩthondekwo Kenyatta gũkĩrema, agĩtwarwo Aga Khan gũkĩrema, agĩtwarwo South Africa gũkĩrema, agĩtwarwo India gũkĩrema from 2015 na mũtungatĩri anjĩrire ũhoro ũcio May ya mwaka ũyũ. mwithitu acokete ki India. mucii Muciĩ. tondu thibitari mathi mamoya biopsies gutiri kindu kironekana right riu ri eh no igwe ne njira uria gwathire akiju riu ri tugwika atia ngwira ni gugutumira muthuri oke arute igongona ai ahoe na arute igongona ai nigetha une kirumi kiu gĩtige kũrĩa mwana, mũthuri agĩthiĩ makĩruta igongona. Within a month, kũgũrũ hwi gũkĩhona, no trace whatsoever ya handũ harwarĩte. okay now maya nĩ maũndũ marekĩka gĩkũyũ-inĩ mũndũ mũrwaru ũrarĩ na ngoma igongona rĩkarutwo akahona right mũndũ waunĩka ihĩndĩ rĩa mũnyiginyigi ainamĩrĩra ainamĩrĩra biũ e mũnini gũkarutwo igongona na akahona akehanda So maũndũ macio bwana Kĩnyua rĩ, they are there. No rĩrĩ, tuma harĩa, waruire nĩkĩ? Mathirĩ marĩa. Gĩtũmi gĩa gatatũ rĩ, waruire nĩgetha ũrutage igongona rĩa ũrĩrĩ. Kĩa mbere, Waruire nĩ getha ũrĩhe marĩhi ma thoguo. Gĩa kerĩ, waruire nĩ getha ũrĩhe mathirĩ mothe ma ngomi marĩa mataarĩ marĩhe nĩ magwĩtanio. Wa gatatũ, waruire nĩ ũndũ wa igongona rĩa ũrĩrĩ. Tondũ warĩkia kũrua, ũgũranĩrwo nĩ thoguo, nĩ wetĩkĩrio gũkoma ũrĩrĩ na mũtumia waku. Tene-rĩ, kĩhĩĩ kĩngĩahiranire ihu kĩhithe kĩrĩĩgu, ihu rĩu o na rĩtiarĩhagio. na wakoragwo ũrĩ ũndũ wĩ njono mũno, ũndũ wĩ thoni mũno harĩ aciari a kĩrĩgu gĩkĩ kĩa hero ũyũ nĩ kĩĩ? Very shameful. Tuma atĩrĩrĩ. Ona kĩmwana gĩgetwo hero. Tuma atĩrĩrĩ. Mbirĩra ici ciaingĩha mũciĩ ũũ rĩ. Ciaingĩhio nĩ ndũ. Ciaingĩhio nĩ ndũ. Gĩtũmi kĩa mbere. Mm -hmm. Mbĩrĩra ici ciaingĩhio nĩ ũndũ wa athuri kwaga kũruta magongona mao. Athuri nĩ makũhoya no wĩtĩkio wao ũkaga kũrũmĩrĩrio ciĩko. Rĩrĩa twauga nĩ tũgũthĩnja twĩragwo ĩhĩ ũhoro wa gũthĩnja Nĩ wathirire rĩrĩa Jesu akuire, no rĩrĩ kĩnyua. Mũndũ oka anjĩra atũmwo nĩ Thũmbĩ TV, mũthenya wa ũmũthĩ ndĩramũhe 30% discount na delivery free. Thank you. Gĩcunjĩ kĩa mĩrongo kenda harĩ igana kĩa andũ arĩa ongĩte the most successful in this busy world. makoragwo magũrĩirio kũmenya atĩ mwĩrĩ nĩ wendaga ihinda rĩa gũikĩria na to kũhurũka kũhurũka handũ ha mata kũhurũkia mwĩrĩ handũ ta haha gũcangagĩra ũgima mwega wa meciria kũ boost creativity kũ massage ma moods kweheria ma stress na haha nĩ kũmatĩrĩria ndũgũ mũgakena mũgetũrĩra Rĩrĩa wĩhurũkĩire handũ ta haha nĩguo ũra activate your inner healing. Rĩrĩa waigua sleeping on an idea for a better decision making nĩ rĩrĩa ũhoreire harĩ imwe cia ici. It's possible to create a small heaven where you call home wĩkinyie Generation Furniture Mart mwena wa Rũring'ũ Nyeri kũrigania na River Petrol Station ũhurie kĩrĩa gĩgũkenia maitho. quality nĩ ya igũrũ mũno ũringithanĩtie na kũndũ kũngĩ guothe naguo thogora nĩ wa thĩ mũno gũtigĩra mũndũ oro wothe nĩ ara afford itĩ mĩthemba yothe na itanda iria wĩiguaga kuma cia mũrĩmi mũnini na mũnene gũkũ nĩ tu na twĩna mũtaratara wa ripam ndogo mdogo anything wona handũ oro hothe kana nĩ intaneti-inĩ kana supermarket-inĩ nginya kwa mũrataguo nyũmba ũka na mbica tũgũturĩre ningĩ nĩ tũheanaga motaro kũrĩ customers aitũ oro ũguo tũhũ na delivery kaunti-inĩ ya nyĩrĩ tũmĩheanaga free of charge kũu kũngĩ nĩ kwarĩrĩria hũra namba ĩno 0721 174477 kana 0715 837802 wĩte kuwa nĩ chairman agostino ngũnjiri generation furniture mart where quality meets comfort na gũkũ nĩkuo kũhe mwĩrĩ justice wako uga watu mwenye Gombe TV 30% discount

twampenda tu usiketi wewe tu twende shalom twende tumemaliza tũringaga mĩrĩngĩti tũgateng'eranie na hacu nĩ ngatho we mũrĩmi mwendia wa makara ona nginyagia ũkĩhũra matumbĩ mwendia wa nguo ndereba wa nduthi, rabii, mwandĩki mũkaru, o nawe mwene kambuni mũrĩahumbe thũmbĩ tondũ ũyũ nĩ ũthamaki. Ihinda nĩ ikinyũtie gũtangĩka ũrĩa ũngĩthondeka ona kana ũramate ũtonga waku. A Kambuni ĩrĩa ĩhoketwo nĩ Akenya othe harĩ ũrũgamĩrĩri wa nyũmba cia gũkomborithia, ũgũri wa mĩgũnda, wendia wa properties na management. Ciĩngĩ nĩ Kamba Commercial Agencies, wĩ nja wa bũrũri, makũgũragĩra mũgũnda, magagwakĩra na makamanage mbeca ciaku cingagĩre bengi yaku. Kambuni ya Kamba Commercial Agencies marĩ guothe bũrũri-inĩ na no ũmakinyĩre ũkĩhũthĩra namba ĩno ya thimũ 0722 314 826 kana 0700 867 603. Ndũgeterere maica makũbanĩrie magũbange. Reke ũbangwo rĩu nĩ Kamba Commercial Agencies. Kamba Commercial Agencies, your caring business partner. Ũngĩgĩa wendo na tĩri, nĩho ũiguaga mũndũ nĩ aikiaga taitũ mũhuko. Ũkaigua ti mũkombori nĩ agĩa na hake, mũndũ nĩ landlord. Nĩ mũrĩmi njorua, rĩrĩ rĩngĩ Nĩ investor mũgima tondũ nĩ ahanda mĩri ya waramano. Rĩu ũtheri nĩ muoneku. We wendaga gũikara hakuhĩ na the city. Ene jiji magĩtarwo wĩtanagio nao. We ũnogetio nĩ gũkombora. Rĩu no umae gwaku ũgĩthiĩ wĩra. Onawe wendaga kwanjĩrĩria project cingĩkũhotithia gũtura mbeca hakuhĩ na mũciĩ mũnene wa Kenya. Haha nĩho. Egemeo Ardhi Limited nĩyo kambuni ĩrĩa yũkĩte kũhe Akenya hamwe na arĩa me nja wa bũrũri mwĩhoko ũgũri-inĩ na wendia wa mĩgũnda. Egemeo Ardhi Limited tũtiũĩ ũndũ ũngĩ tiga kũhotithia Akenya kũgũra mĩgũnda ya riri, mĩgũnda ya raithi na taitũ nĩ hau hau. No kĩrĩkia kũrĩha ũkagarũrĩrwo ĩgatuĩka yaku. Egemeo a Thii Limited nĩ marĩkĩtie kũruguria wendia wa mũgũnda wao wa Juja Farm Ardhi ũrĩa ũhakanĩte na Athi River mwena wa Juja kaunti-inĩ ya Kiambu. Mĩgũnda ĩno no ũmĩtue gĩtuamba kĩa ũrĩmi kũgerera rũĩ rũrũ nĩ mũciĩ kana wĩigĩrĩre kĩganda one ndio. Na tondũ wa maitho ti wa rũthiomi, ici taitũ na agũri no marekinyia. wĩhĩke ũhurie kamwe kana twĩrĩ wĩcirie ũndũ ũngĩ buroti cia 40 by 80 nĩ ciringi ngiri magana mana ma mĩrongo ĩtandatũ na ithano cash money na twĩna mũtaratara wa lipa mdogo mdogo egemeo athi limited tũtiendagia mũgũnda ũtarĩ na taitũ na taitũ citũ gũtirĩ gweterera nĩ ũkĩrĩha ũguo ũkagarũrĩrwo gũgatuĩka gwaku kwa ũhoro makĩria

Ardhi ni dhahabu ya Mkenya na ndĩngĩgũconora. riboti cia magegania na cia mwanya iria thũmbĩ tũkoretwo tũgĩkũrehera thũmbĩ cirĩ ũkiri-inĩ thũmbĩ cia mĩtangĩko kĩremanditi ritho rĩa ũndũire ona kana mũro wa mũremi Ciaya gũkorwo cikũhĩtũkaga nĩ gũkorwo ndũrĩ ũra subscribe tiga gũciguaga na andũ subscribe ũmũthĩ tũkwe gĩtũmi kĩa why life is for the living ningĩ tũrũmĩrĩra nenda-inĩ cia facebook na twitter at thũmbĩ tv tũgũikie mbere subscribe thũmbĩ tv ũyũ nĩ ũthamaki subscribe now